ta invitá abo i ami nos tur pa ta huntu den e enkuentro aki ku nan. Mi rumannan, awe ta djabièrnè i ya tempu ta sigui pasa bai. Nos ta yegando ya e di dos siman di resurekshon, i Hesus ya un siman pasá nos a selebrá e fiesta di Divino Miserikòrdia. Ta den e lus di Divino Miserikòrdia, den e lus di e Hesus ku a resusitá glorioso for di morto, nos ta sigui den e kaminda ku ta hiba nos na bèrdat i di bida. Laga nos yama bon biní tambe na Noraima i Edson Englard. ku ta kumpañá nos awe tardi. Noraima, bon bini, un felis atardi pa bo. Un felis atardi Frans, un felis atardi na tur esnan bèrdat ku ta skucha nos i mira nos riba e dos Facebook pagenan. I mi ta deseá tur tambe un felis wikènt i un felis tres or djatardi kaminda nos ta dediká nos mes na nos Divino Miserikòrdia. Ku asina sea, rumannan, Hesus di Dibino Miserikòrdia, e nòmber ta bisa nos kaba e ta miserikordioso, e t'ei yen di miserikòrdia pa kada un di nos, dispuesto na skucha, dispuesto na yuda, dispuesto na asistí nos den kualke situashon ku nos tin. Pero importante ta manera nos a palabrá i nos a papia ayera caba pa nos traha riba un relacion personal cu Hesus di Divino Misericordia. Mescos cu ora bo ta conoce un amigo o un amiga, bo ta papia cu nan, bo ta purba di conoce nan, bo ta purba di sa di ki famia nan ta bini, ken nan ta, mesun cos tambe haci cu Hesus di Divino Misericordia. Papia cu Nele Purba di lesa su Palabra, komprendé su desendensia, komprendé di unda e ta bini i kiko ta e meta, e mishon ku el a bin kuné, i purba haña bo mes den e mishon ei, den e meta ei. I la bo mira ku dia pa dia bo relashon ta bai bira mas grandi i mas íntimo, mas personal ku Hesus di Divino Miserikòrdia. I tur tres ora e tardi, nos lo ta huntu ku bo pa yuda bo den e proseso aki pa yuda ku kada un di nos por yega na bèrdat di haña e relashon ei ku Hesus di Divino Miserikòrdia. Laga nos tuma nos deboshonario. Nos ta tuma nos deboshonario riba página trinta i dos i nos ta ban resa e orashon pa tres or di atardi. Orashon pa tres or di atardi riba página trinta i dos i ta kontinuá riba página trinta i tres. O Hesus miserikordioso, Amante di almanan, mi ta implorá Bo pa e agonia di Bo Sagrado Koroson. I pa e dolónan di bo Imakulata Mama, purifiká ku bo sanger presioso e pekadornan di henter mundu ku aworakí ta den agonia i ku tin di muri awe. Kurason agonisante di Hesus, tene miserikòrdia ku tur esnan ku a muri i ku tin di muri awe. Doloroso i Imakulata Kurason di Maria, pidi pa e afligidonan. O Hesus, Bo a muri, pero e fuente di bida a brota pa e almanan i e oseano di miserikòrdia a habri pa henter mundu. O fuente di bida i di infinito miserikòrdia dibino, kubri henter mundu i hasi bo mes basha riba nos. Hesus di divino misericordia ta bisa cu e alma cu resa tur tres or di e tardi pa e fayecidonan lo e no nenga nada si nan pidié esaki pa meritonan di su pasion y su morto. Esey ta loke el a revela na Santa Maria Faustina y cu a keda proclama na cada un di nos. Pasobra e ora di tres or di e tardi, e ta bisa, ta un ora santu i sagradu. Laga nos ban awor riba e ultimo pagina, pagina trinta i seis, i aya nos ta bai pidi Santa Maria Faustina di Koalska pa su intersesion pa nos dilanti di Tata. pa kada un di nos por logra di haña loke ku Hesus di Divino Miserikòrdia tin wardá pa kada un di nos i loke mas bien ku nos tin mester di dje. Santa Maria Faustina pidi pa nos. Santa Maria Faustina a bisa nos ku su mishon lo sigui despues di su morto. i ku lo e no lubidá nos. Ademas, nos Señor a don'é e gran privilegio bisando e pa distribuí e grasianan manera ku e ke, na ken ku e ke i ki ora ku e ke. Ku konfiansa nos ta pidi su interseshon pa optené e grasianan ku nos tin mester di dje, spesialmente esnan ku nos ta presentá durante di e ora santu i sagrado aki. Yuda nos pa nos konfiansa den Hesus di Divino Miserikòrdia bira manera esun ku abo tabatin, pa asina nos por glorifiká Su miserikòrdia kada dia i na kada momentu di nos bida. Santa Maria Faustina, pidi pa nos. Pidi pa nos. Santa Maria Faustina. Pidi pa nos. Santa Maria Faustina. Pidi pa nos. Ibando e petishonnan aki dilanti di Hesus di Dibino Misericordia, nos ke presentá Astrid van Denter i su kas di famia Nos ta presentá Maria Martes, Javier i Nayarit Sanchez nan kas di famia, Edson i Noraima Engelhard Ventura nan yunan i famia Engelhard na Kòrsou, na Boneiru, famia Ventura. Nos ta presentá Mayra Waley Juliana, famia Waley, famia Juliana na Kòrsou, Boneiru i Hulanda. Nos ta presentá Rosel Duncan i su kas di famia tantu na Hulanda komo na Kòrsou. Nos ta presentá Silvio i Francis Jonge Osepa, famianan Jonge i Osepa na Kòrsou i na Hulanda, pidiendo Señor su bendishon abundante pa e famianan aki. Nos ta presentá Vernali Borschot i su kas di famia, Sheritza Melfort, esposo i yunan. Tur e rumannan Melfort, famia Burke, famia Wilson, famia Hortensia, famia Cecilia i Rosario, nos ta presentá Madeline Ortela i esposo, su yunan i su nietunan. Nos ta presentá Evelyn La Paz, esposo i kas di famia, i nos ta pidi Hesus di Dibino Miserikòrdia un bendishon pa. Evelyn, Pa hopi aña mas di bida i salú e tabata di fiesta ayera, anto nos no a kòrda pa nos a felisit'é i a pidi su pidi Divino Miserikòrdia su interseshon i su bendishon abundante i kontinuo den su bida. Nos ta pidi Señor pa ward'el ebou di su mantel presioso i dun'el e hopi aña mas di bida i salú pa e por sigui ku e tarea ku Hesus, mes di Divino Miserikòrdia, a dunele i a yam'é pa asina yuda plama bou di nos diosesis di Willemstad e debocion spiritual na honor di Divino Misericordia. Nos ta presenta Frank i Florita Hortensia i nan cas di famia, nan yunan i nan nietunan. Nos ta presenta famia Richardson na Boneiru, na Aruba i na Corsou, famia Cecilia Nos ta presenta Lupe Bartmeijer de Wint, esposo, yunan i nietunan. Nos ta presenta tambe Mirna Luisa Codet, esposo, yunan i nietunan. Nos ta pidi tambe Hesus di Divino Misericordia bendicion abundante pa Dennis i Jessica Yamanica. i nan kas di famia, nan yunan i nan nietunan, famia Yamanica completo, famia Michel, nos ta presenta tambe famia Nicolina, pidiendo bo bo bendicion i yamando bo danki Señor pa e procesonan di sanacion cu bo a inicia den e famianan aki i pa bo por continua cu esaki i laga nan sinti cu nan ta proteha bou di bo rayonan di divino misericordia. Nos ta presentá tur mama ku ta pidi orashon pa nan yunan i nan kas di famia, spesialmente pa e mama aki ku ta pidi orashon pa su yu hòmber ku ta studia na Hulanda, pa Bo bendishon por kompañe'e semper. Nos ta presentá famia Martina, pidiendo Bo bendishon spesial pa un miembro di e famia aki i pa abo, Señor, basha Bo mes kompletamente riba dje, pa asina tur loke ku abo permití pa sosodé kuné por sosodé i bira real den su bida pa e tambe tin su konformidat i pa e komprondé dikon kosnan ta kana manera nan ta kana pa e por aktua i move mas mihó riba e kaminda ku ta bai Hibera i mas serka di abo. Te presentamos la señora Sila Estefania Navea de Bermudez para ke la protehes para ke

is corresponding your desire not what they want but what they really need give them that as you are the only God that provide for all of us Nos ta presenta Idelco Snijders y su cas di famia Raymond Snijders na Hulanda nos ta pidi Hesus di Divino Misericordia pa e ku tin e bálsamo ku ta sana, hunta su kabes kompletu, hunta su kurpa kompletu ku e bálsamo aki i dun'é e lus di spiritu santu, debolb'é loke ku e ta pèrdè, ku e a kere kela pèrdè, pero abo tin poder pa bo sana, bo tin poder pa bo kura, i nos ta spera i konfia den bo di bira miserikòrdia su milager den bida di e ruman aki tambe. Nos ta pidi bo fortalesa pa Idelco Snijders, tata di e kabayero aki ku ta sufri kebrante di salú. Nos ta pidi bo pa Angelo Susana pa bo kompletá e obra di sanashon den su mes bida i tambe den su kas di famia i protehá su famia Susana aki na Kòrsou. Nos ta presenta bo Mac y Maggie y su talent di famia, Pastor Bouwman. Nos ta presenta bo Nelly Hortensia y esposo, yunan y nietonan, tur mama y futuro mamanan. Pa bo bendicion cu colma nan tur dia di nobo, cubri nan bou di e mantel virginal di bo Mama Maria, e mantel di divino misericordi. Nos ta presenta bo Richard Richie Martinez i Delma Jan Aser Filia i nan kas di famia, Ruth Damascus i su kas di famia, i tur e rumannan ku ta sigui nos via di nos paginanan di Facebook, pa nan por haña abundantemente e grasianan ku ta boso por duna nan di pas, di amor i di sanashon. Hesus di Dibino Miserikòrdia, nos ta konfia den bo. Hesus di Divino Misericordia. Nos ta confia den bo. Hesus di Divino Misericordia. Nos ta confia den bo. E confiansa aki laga nos ban consagra nos mes na Hesus di Divino Misericordia riba pagina trinta i un. Nos ta ban na resa e akto di konsagrashon na Hesus di Divino Miserikòrdia. Nos ta ban resa esaki ku hopi devoshon, mi rumannan. Entregá di bèrdat, konsagrá di bèrdat, duna Hesus di Divino Miserikòrdia e lokenan ku bo tin den bo paden. Stimele, Habri bo kurason ku tur bo forsa p'e i lo bo mira, ora bo konsagrá bo mes na dje, kuantu kos maravioso ku nos por logra hasiendo esaki. Página trinta i un, Meimei, Akto di Konsagrashon. O miserikordiosísimo Hesus, bo bondat ta infinito, i e tesoronan di bo grasia ta inagotabel. Mi ta konfia henteramente den bo miserikòrdia ku ta surpasá tur bo obranan. Mi ta konsegrá mi henteramente na bo pa biba bou di bo rayonan di bo grasia i amor ku a brota di bo santísimo kurason riba krus. Mi ta deseá di propagá Bo miserikòrdia pa medio di obranan spiritual i korporal di miserikòrdia, spesialmente na resa pa kombershon di pekadornan, pa konsolá pober i afligidonan, i pa yuda enfermonan. Pero abo ta bai protehá mi, manera bo propiedat i bo gloria. Pues mi ta teme tur kos di mi debilidat i mi ta spera tur kos di bo gran miserikòrdia. Ku henter humanidat por konosé bo gran miserikòrdia i pone henter su speransa den dje i alab'é pa tur eternidat.

Ku e konfiansa ku nos tin den Hesus di bira miserikordia, nos ta bai kompartí awor ku bo, miéntras ku nos ta bai preparando poko poko pa nos bai yega na e ora ku nos ta bai kompartí e e koronia. Nos ta ban kompartí ku bo tumá for di e buki di Wan, tumá for di e buki di Wan.

19. Huan capítulo binti-unu versículo diesinku te ku diesnuebe. Despues ku nan a desayuná, Hesus a puntra Simon Pedro, Simon, yu di Huan, Bo ta stima mi mas ku tur e otronan aki ta stima mi? Pedro a respondé, Sí, Señor, bo sa ku mi ta stima bo. Hesus a sigui bis'é, Duna mi lamchinan di kome. Hesus a puntr'é pa di dos biaha, Simon, Yu di Juan, bo ta stima mi? Pedro a kontest'é, Ti, Señor, bo sa ku mi ta stima bo. E ora ei Hesus a sigui bis'é, Kuida mi karnénan. Despues Hesus a puntr'é pa di tres bia, Simon, yu di Juan, bo ta stima mi? Pedro a bira tristu pasobra Hesus a puntr'é esei pa di tres bia. El a kontestá, Señor, bo sa tur kos, bo sa ku mi ta stima bo. Hesus a sigui bis'é, Duna mi karnénan di kome. Mi ta sigurá bo, tempu bo tabata hóben, bo tabata drecha bo paña

Pedro lo a muri pa duna Dios gloria. Despues el a bisa Pedro, Sigui mi. Palabra di Dios. Pa e palabranan aki di Santu Evangelio nos pikánan sea pordoná. Gloria na bo, Señor Hesus. Rumannan. Tuma for di e capítulo binti i un di versículo diesinku te ku diesnuebe, nos ta tende un relato, un intercambio di di palabra, frasenan entre un diálogo bo por yam'e lei asta. entre Hesus i Pedru. Esaki ta e Hesus ya resusitá. Ora ku Hesus a resusitá i e ta paresé den e apòstelnan, el a kuminsá un kaminata ku nan, preparando nan pa loke ku tabata bai sosodé, loke ku ta bai pasa riba dia di Pentekòs. I e tabata ke no pasobra e tabata duda, no pasobra e mester a haña konfirmashon di Pedro, pero pa Skritura keda kumplí, el a puntra Pedro tres biaha mesun kos ku Pedro a ningele tres biaha. E tambe awor ta presentá Pedro dilanti di e mesun pregunta aki si Pedro ta skim'é. Pa Pedro duna konfirmashon i kai na kuenta, unu, ku e ta e Hesukristu resusitá glorioso for di morto, i dos, pa e duna. Pedro e siguransa i pa e tambe tende di boka di Pedro ku Pedro ta realisá ken e ta i tambe ku Pedro ta kòrda riba e pakto di amor ei bo por yama íntimo spiritual entre e ku Hesus. Di tal índole, asina fuerte e pakto ei tabata i fundamental ku Hesus a biséle, Abo ta Pedro, loke ta miki ta baranka, i riba bo mi ta funda mi iglesia. Ta p'esei, pa e tarea difísil ei i komo ku Pedro tabatin ku bai bira e susesor di Dje na mundu, I Pedro ta tin ku bai bira e promé Papa. Laga nos yam'ele loke nos konos'é den tempu awor aki. E ta tin ku tin e siguridat ku Pedro a komprendé su mishon i ku Pedro lo por a enkaminá e proseso di e mishon aki, kana e proseso aki di e mishon ku fe i ku balentia. I pa Pedro ta prepará últimamente el a bis'é ku Pedro lo wòrdu pèrsiguí, lo wòrdu siguí i ku lo e muri un morto kruel. Lo e muri pasobra unu lo pèrsiguié i dos ta buska tur manera pa destruí loke ku. ta di bino. Pero pa Pedro a komprondé e parti di bino, e realidat mundano di den mundu, esta ku Hesus a bini, sufri, muri, resusitá, i awor e ta glorioso su dilanti, pa Pedro komprondé su mishon i e tarea spesífiko di kuida mi lamchinan, kuida mi karnénan. Mi rumannan, esaki ta e tarea básiko di kada saserdote, di kada obispo i di nos Papa Francisco. Papa Francisco no por ta den tur pais, ta p'esei ta nombra obispunan den e hierarkia di Iglesia, bo tin e oren saserdotenan i diakononan, diakono transitorio, permanente, ku ta yuda den e trabou, e inananan turno, tin otro figuranan manera e akolitonan, lektornan i diferente otro funshonnan, ministernan ekstraordinario di komunion. ku ta yud'é den su tarea tan difísil ku e tin. Tuma na serio e teksto aki, Kaminda Hesus ta pidi Pedro pa kuida su karnénan. Bisando esei, el a papia di abo ku ta na kas, el a papia di ami ku Noraima ku bo ta mira awor aki, el a papia di kada un di nos. Nos ta bou di kuido di E iglesia ku ta mama i maestra ku tei pa korigí nos, ku tei pa guia nos, ku tei pa mantené nos riba e kaminda ku ta hiba mas serka Dios. N ta tur bia nos ta kontentu, no ta tur bia e kosnan ta manera nos ke, pero nos mester ta obediente, mi rumannan. Na iglesia cu ta mama y maestra. Laga nos den un rato di silencio medita e palabranan di Santo Evangelio cu nos a caba di scucha.

Laga nos huntu, mi rumannan, ban biba loke ku Skritura a siña nos awe i no bira tristu, pasobra Hesus a laga pa nos e cuidadonan, e wardadonan di carnin. Laga nos tuma nos coronia, nos ta tuma wor nos coronia y nos ta ban resa e coronia aki poniendo den dje tur nos peticionnan, tur loke nan cu nos tini. Abo tin na kas. Nos kada unu tini hendenan ku a pidi nos pa resa pa nan. Situashon di pandemia rònt mundu i spesialmente riba nos pais, nos ta gradesí pa esnan ku a rekuperá di e situashon ferfelu ku nan tabata den di salú pa motibu di e pandemia aki. Nos ta presentá nos rumannan di Aruba, Boneiru, Kòrsou, Sint Maarten, Saba y Sint Eustatius, pidiendo Señor fortalesa pa tur nos trahadornan den cuido pa nan por sigui haci nan trabou cu e mesun dedicacion y e mesun entrega, haciendo esaki di un forma misericordioso, cu divino misericordia como nan e nan puru. Na nomber di Tata, di Yu y Spiritu Santu. Amen.

Credo mi ta kere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di shelu i di tera, i den Jesucristo, su unico yu nos Señor, cu ta concebi di Spiritu Santo, cu a nace di Maria Virgen, cu a padece bou di Poncio Pilato, Nan a krusifik'é, el a muri i nan a der'é. El a baha den reino di mortonan. Riba e di tres dia el a resusitá, el a subi na shelu i ta sintá na man drechi di Dios Tata Todopoderoso. Djei'leu ku bini pa husga bibu i mortonan. Mi ta kere den spiritu santu, iglesia santu i katóliko, komunion di santunan, pordon di piká,

Ruman, mi kier a kompartí ku bo tuma for di e diario di Santa Maria Faustina di Kowalska, Diario di Santa Maria Faustina di Kowalska, mi ke kompartí ku bo. E artíkulo mil treshent i sinkuenta i nuebe, mil treshent i sinkuenta i nuebe, unu tres nuebe, unu tres sinku nuebe, ku ta bisa, Kòrda ku ora bo sali di e ehersisionan spiritual aki, pa bo komportá bo ku mi manera un alma perfekto. Mi ke tin bo den mi manan komo un instrumentu di mi pa kumpli mi obranan. Diario mil treshenti sinkuenta i nuebe. di Tanta Maria Faustina di Kowalska. Hesus di Dibino Miserikordia. Ta konfia den bo. Hesus di Dibino Miserikordia. Mi ta konfia den bo. Nos ta ban awor riba página binti unu, riba página binti un di nos devoshonario i ei nos ta bai lesa resa e letania na honor di Hesus di Dibino Miserikòrdia. Señor, tene piedad di nos. Señor, tene piedad di nos. Cristo, tene piedad di nos. Cristo, tene piedad di nos. Señor, tene piedad di nos. Señor, tene piedad di nos. Jesucristo, tende nos. Jesucristo, tende nos. Jesucristo, scucha nos. Jesucristo, scucha nos. Dios Tata cu ta na cielo. tene piedat di nos. Dios Yu Redentor di mundu. Tene piedat di nos. Dios Spiritu Santu. Tene piedat di nos. Santisima Trinidat un solo Dios. Tene piedat di nos. Hesus Rey di misericordia, ku a redimi mundu. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia, pa kende tur kos a ser kreá? Mi ta konfiá den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia, ku a santifiká nos. Mi ta konfiá den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia, Kende a revelá nos e misterio di Santísima Trinidad? Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, ku a manifestá nos e omnipotensia di Dios. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia. ku a manifestá na nos den e kreashon di e spiritu selestial. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia ku a forma nos koinada. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia ku ta brasa henter universo. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, ku ta duna nos bida etèrno. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, ku a libra nos for e kastigu meresí. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, ku ta konsedé nos e hustifikashon den e Verbo enkarná. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia, ku ta duna nos miserikordia pa bo santu heridanan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia, ku a duna nos Santa Bírgen Maria komo Mama di miserikordia. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, kende a bira karni den skochi di la Bírgen Maria. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, kende a sufri pashon i morto. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di misericordia, cu ta yuda semper y na tur parti. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di misericordia, cu ta generoso cu bo gracianan. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di misericordia, cu a manifesta y a revela nos bo misterio divino. Mi ta confia den bo. Hesus Rei di misericordia, cu a manifesta bo mes ora bo a lanta bo santa Iglesia. Mi ta confia den bo. Hesus Rei di misericordia, cu a institui santu sacramentonan di bautismo y reconciliacion. Mi ta confia den bo. Hesus Rei di misericordia, cu a regala nos Santisima Eucaristia y Sacerdocio. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, ku a duna nos virtutnan di fe, speransa i karidat. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia, ku a manifestá bo mes pa kombershon di e pekadornan. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia. ku a revelá bo mes pa santifikashon di e hustunan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, ku ta hiba santu nan na kumbre di santidat. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, ku ta basha fo'i bo santu heridanan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, ku ta brota fo'i bo sagrado kurason. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, ku ta duna speransa na almanan ku ta den desesperashon. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, ku a kompañá tur hende semper i na tur parti. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Bo ta kalma nos ku yobidanan di bo grasianan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Abo ku ta konsuelo di enfermo i afligidonan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, abo ku ta e úniko konsuelo di e kurasonnan pligí. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, abo ku ta refugio di moribundonan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, abo ku ta speransa di e almanan di purgatorio. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Abo ku ta korona di tur santu. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Abo ku ta e goso selestial di esnan salbá. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia, abo ku ta e fuente inagotabel di milager. Mi ta konfia den bo. Lamchi di Dios ku ta kita piká di mundu. Pordoná nos, Señor. Lamchi di Dios ku ta kita piká di mundu. Scucha nos, Señor. Lamchi di Dios cu ta kita pica di mundo. Tene piedad di nos, Señor. Misericordia di Dios ta mas grandi cu tur su obranan. Ta p'esey nos ta canta misericordia di Dios pa semper. Misericordia di Dios ta mas grandi cu tur su obranan. Ta pesey nos ta canta misericordia di Dios pa semper. Misericordia di Dios ta mas grandi cu tur su obranan. Ta pesey nos ta canta misericordia di Dios pa semper. Laga nos reza. O Dios bondadoso. Tata di misericordia, Señor di tur consolacion. Kende no ta desea condenacion di esnan cu ta kere y confia den Bo? Mira nos, nos ta suplica Bo segun e abundancia di Bo misericordia. Engrandece Bo misericordia pa den tribulacion di mas grandi di nos bida, Nos por cumpli semper i fielmente cu Bo santu boluntad, cu den Su mes ta misericordia. Pa medio di Bo Yu i nos Señor Jesucristo, kende como Dios ta biba i reina cu Bo den unidad di Spiritu Santu den tur siglo i siglonan. Amen. Amen. Laga nos ban awor riba página trinta i dos, riba página trinta i dos, i nos ta ban resa orashon na Tata Eterno, trinta i dos ariba. Tata Eterno, den kende miserikòrdia ta infinito i e tesoronan, di compashon ta inagotabel. Mira nos cu bo bista bondadoso y aumenta bo misericordia pa nos, pa den momentunan dificil nos no desespera ni perde animo, pero semper cu gran confiansa nos cumpli cu bo santa boluntad, cu ta amor y misericordia mes. Amen. Amen. Nos ta kontinuá ku e orashon di gradisimentu pa nos por klausurá. Orashon riba página trinta i dos, Diario Dieshete Noventa i Kuater, Mil Sheteshen i Noventa i Kuater, Orashon di Gradisimentu. O Hesus, Dios eterno, mi ta gradisí Bo pa Bo innumerabel grasia i bendishonnan, ku kada batí di mi kurason sea un himno nobo di gradisimentu na Bo. O Dios, ku kada gota di mi sanger kore pa Bo, Señor. Mi alma ta henter un himno di adorashon na bo miserikòrdia. Mi ta stima bo, o Dios, pa bo mes. Amèn. Amèn. Hesus, di dibida miserikòrdia mi ta konfia den bo. Hesus, di dibida miserikòrdia. Mi ta konfia den bo. Hesus, di dibida miserikòrdia. Mi ta konfia den bo. ta cu e confiansa cu nos tin den Jesús di Divino Misericordia. Pa medio di nos fe y e conveccion cu nos tini cu Jesús di Divino Misericordia berdaderamente ta presente hunto cu nos den e ora santo aki, nos ta yaméle danki pa nos invitacion pa e momento cu E a scohe pa yama nos pa nos tambe ta particip'é den e totalidad aki di ora santo y sagrado. Hopi ta esnan ku lo tabata ke ta den e ora aki i ya nan no ta huntu ku nos mas. Nos ta pidi Hesus di Dibino Miserikòrdia pa e tene miserikòrdia ku tur esnan ku a muri i ku awor aki ta den nan agonia i ku tin di muri awe. Kurason agonisante di Hesus tene miserikòrdia ku tur esnan ku a muri i ku awor aki ta den nan agonia i ku tin di muri awe. Kurason agonisante di Hesus duna nan alma sosiegu eterno, duna nan un bon ora di transformashon, yiba nan te den shelu serka Tata, kaminda bo mes Hesus di divino miserikòrdia, den tur bo splendor glorioso, lo warda nan despues ku nan a gana bienaventuransa pa nan tuma lugá na man drechi di bo, manera abo ta sintá na man drechi di Tata. Invitá kada un di nos i prepará e mesa pa kada un di nos, pa ora nos yega, nos tambe por uni nos mes ku nan. Nos ta pidi bo, laga ku e lus perpetuo eterno por lusa pa nan, pa nan por sosegá na pas. Amén. Pa abo ku a sigui nos Riba nos paginanan di Facebook. Abo ta bai mira nos despues. Ke wikènt aki sea unu bendishoná. Ke sea unu di entrega total, ke sea unu di meditashon riba Hesus su divino miserikòrdia, ku ta un misterio riba su mes, pero un misterio divino maravioso. Si bo pone bo konfiansa den dje, lo bo haña respuesta riba hopi pregunta ku bo tin. Mi ke rekomendá bo pa e fin di siman aki bo hasi asina, Laga nos komportá nos mes bon, laga nos kumpli ku loke ku ta preskribí den lei, pa pronto nos por reanudá aktividatnan spiritual den tur nos parokianan, den nos iglesianan. Un felis atardi i nos ta spera di mira bo Mañan cu Dios ke, pa tres or di atardi. E invitacion ta bini di Hesus di divino misericordia tantu pa abo, pero pa nos tambe. Noraima, tabata un atardi bendicioná atrobe. Danki na abo tambe pa bo presencia. Danki cu bo a compaña nos awe tardi. Amen. Un felis atardi Frans y te despues un felis atardi tambe na bosnan tur cu ta mira y scucha nos. Bon rumannan, te mayan cu Dios ke. Ayo! Ayo!